Mä dann begréisse mär Iech hei op dëser Pressekonferenz. Merci fir Iert Interesse. Mär wëlle mat dëser Pressekonferenz weider am Beräich Logement mat eise Propositiounen déi weider ausbauen. Wa mer, wat mer musse feststellen am Moment, dat ass, dass wann déi aner Parteien ausser déi Lénk an eppes am Moment gëeent sinn, dann ass et doranner, näischt Wierkleches ze maachen am Beräich Logement. Mir hunn, all déi Parteien hunn entweder an der Regierung Verantwortung gehat oder an de Gemengen hu se nach Verantwortung, respektiv an der Regierung. A wat Dir gesäit, dat ass, dass vill mëttlerweil méi erëm driwwer geschwat gëtt, gesäit een als Prioritéite bei där enger oder anerer Partei elo an engem Wahlkampf erëm opkommen, mee Wierklech Solutioune ginn leider keng proposéiert. Et gëtt vun engem ronnen Dësch geschwat, wat jo net schlecht ass, sech rëm den Dësch ze setzen, virausgesat wëll ee wierklech domat eppes bewierken an et soll eppes dobäi erauskommen. Hei denke mer awer, dass dat dass vun Expropriatioun ze schwätzen an dann ze soen, mir mussen eis all do eens ginn, éischter eng Manéier ass, fir d'Saach op d'laang Bank ze schiben an net fir wierklech de Problem esou unzegoen, wéi en am Moment a scho Jorzéngte laang misst ugaange ginn. Verstéierend ass och ëmmer erëm dat gebetsmühlenaartegt Widderhuele vun deem Puzzle vun dausend Stécker vum Minister Hansen, wou am Fong domadder verwëscht gëtt, dass et, dass net driwwer diskutéiert gëtt, jo, wéi ee Bild soll dann erauskommen bei deem Puzzle, dat, dat gëtt dann net diskutéiert, gëtt zwar gesot, Mär wëllen als DP zum Beispill wëllen näischt vun, keng Instrumenter, déi iergendswéi mat Enteegnung ze dinn hunn, an de Grapp huelen. Dat heescht, entweder hiert Bild gesäit scho mol ganz anescht aus oder e puer Puzzle sinn, e puer Puzzlestécker sinn dann awer ausgeschloss vun der, vun der ganzer Démarche. Als déi Lénk hu mär jo zënter 2016, Januar, eng Campagne lafen, déi op dräi Pilieren opbaut, den, de Leerstand an d'Mobiliséierung vun den eilstoenden Terrainen, den, de massiven ëffentleche Wunnengsbau, dee batter néideg ass, an eben och de Rechter vun de Locatairen, wou vill Locatairen net iwwer hir Rechter opgekläert sinn an zum Deel ze héich Loyere bezuelen. Opgrond vun deenen dräi Pilieren hu mer eng ganz Infocampagne gemaach. Mir hunn an de Gemenge Motiounen erabruecht, déi zum Deel ganz déitéiert ausgerechent hunn, wéi eng Gemeng kinnt, sozial Mietwunnengen zum Beispill bauen an dass dat, dass et do kee finanzielle Grond gëtt, fir dat net ze maachen. Dat heescht, do ass zum Beispill ee Beräich, wou all Parteien hir Verantwortung hätte kinnten iwwerhuelen an esou eppes ënnerstëtzen, wat leider net geschitt ass. Dann hu mer och eng Rei parlamentaresch Froen abruecht zu deem Thema, wéi vill öffentlech Mietwunnenge sinn dann zum Beispill gebaut ginn an der Lescht, wéi eng Gemengen hunn do eppes gemaach a wou een eben erausfënnt, dass dat ganz, ganz limitéiert ass. A wichteg eben och ze soen, dass ebe fir eis de Logement en transversaalt Thema ass. Dat heescht, et geet net nëmmen drëm, egal wéi, Wunnengen ze bauen, respektiv d'Präisser erofzekréien. Et geet, an dat just iwwert de Bau ze maachen, et geet och drëm, d'sozial Gerechtegkeet am méi breeden ze gesinn, zum Beispill iwwer Steieren. A Steierereforme wou ee kinnt zum Beispill dozou bäidroen, datt et am Logement, schwätze mer zum Beispill vun enger Grondsteier, datt et do, datt mer do an eng aner Richtung ginn, oder Steier op, eng Steier op eidelstoende Wunnengen oder Terrainen. Awer och am Beräich Asyl hu mer Motiounen erabruecht, wou, wou et am Fong vum Stat eng Circulaire och do gëtt, also heiansdo ginn et, oft ginn et Instrumenter, se ginn awer net benotzt vun de Parteien, déi d'Instrumenter awer gestëmmt hunn an der Chamber. Zum Beispill gëtt et eng Circulaire, déi de Gemenge Suen zouseet, wa si um Marché Wunnenge lounen a se dunn un Bénéficiaires de protection internationale weider verlounen. Dat heescht, och do kinnten d'Gemengen eppes ma wat hinnen näischt géif kaschten, wou de Stat am Fong d'Käschte Giff iwwerhuelen. Awer och, an do konzentréiere mer eis haut an engem vun den zwee Voleten drop, och am Beräich Klima, d'Sanéierung vun de Wunnengen, d'energetesch Sanéierung ass ee vun de grousse Voleten, wéi ee kann am Klimaberäich vill méi efficace virgoen, wéi dat am Moment de Fall ass mat enger Klimabank, déi am Fong net vill bewierkt a wäert bewierken, well se einfach, et ass net genuch Personal dofir do, de Mechanismus ass net interessant genuch. An do wäerte mer dann am zweeten Deel no dëser Introduktioun weider Detailer ginn, wéi mär mengen, datt een dat kéint ugoen. Soen ech Merci an dann seet den David Wagner zum éischten Deel, nämlech der Proposition de loi, déi mer erabruecht hunn, wou mer domadder dru sinn a wat do d'Idee dohannert ass.
Merci, Gary. Jo, voilà, dat heiten ass u sech eng Aart Update. Mir haten d'lescht Joer, Enn 2016, eng Proposition de loi eraginn, déi u sech d'Gesetz iwwert de Bail à loyer soll modifizéieren. Also et ass relativ rar, datt eng Oppositionspartei oder déi iwwerhaapt Deputéierte eng Proposition de loi maachen. Dat huet verschidden Ursaachen. Déi, déi an der Majoritéit sinn, brauchen dat meeschtens net ze maachen, well d'Ministere maachen dat souwisou. An an der Opposition. deen meeschtens, muss ee meeschtens domadder rechnen, datt se net ugeholl gëtt an zweetens ass et meeschtens immens vill Aarbecht oder op jiddwer Fall eng komplex Aarbecht, déi eng Fraktioun, zemools eng ganz kleng wéi mir, net onbedéngt esou richteg hikritt. Allerdéngs, deemno wéi kann ee kleng Modifikatiounen a Gesetzgebungen erabréngen, déi awer schonn eng sensibel Wierkung hunn an dat ass zum Beispill de Fall, Bei eiser Proposition de loi, déi dat Gesetz vun 2006 soll änneren, iwwert de Bail à loyer, bon, ganz kuerz, et waren zwee Punkten haaptsächlech, déi mer wollten änneren. Zu Lëtzebuerg ass et jo esou, datt et net gereegelt ass, wann een iwwert eng Agence immobilière fiert, muss een eng Kommissioun bezuelen. Am Prinzip ass et jo esou, an der Praxis op jiddwer Fall, datt meeschtens zum Beispill de Locataire eben déi Kommissioun, déi Kommissioun bezilt an net de Propriétaire. Et ass awer esou, datt an eisen Nopeschlänner, zum Beispill Frankräich, Belsch an Däitschland, do ginn et aner Législatioun, et ginn nach aner Länner, wou och, wéi Portugal d'ailleurs och, mengen ech, wou et do kloer ass, datt de Commanditaire u sech déi, déi Frais d'agencen, déi Kommissiounen muss bezuelen. An am Prinzip ass dat jo och de Propriétaire. Et muss ee wëssen, et ass eng Mesure, déi zemools interessant ass, also déi schonn en Impakt huet fir Locatairen, déi meeschtens och net immens vill verdéngen. An do weess ee scho, wann ee schonn déi Ufanksfrais muss bezuelen, d'Kommissioun an esou weider, datt dat schonn e groussen Impakt huet op Locatairen. Mir wëllen dat änneren, also zu Lëtzebuerg, datt u sech de Commanditaire, wat am Prinzip meeschtens dann och de Propriétaire ass, datt deen déi frais d'agence ni iwwerhëlt. An dann den zweete Volet. Dat ass dann d'Garantie bancaire, déi mer och wëlle limitéieren op ee Mount Loyer. Dat war déi Propos, déi mer deposéiert hunn. D'Regierung huet nach ëmmer net, ech mengen, ech hunn an enger Kommissioun viru dräi, véier Méint den Här Hansen gefrot, wou en dru wier. E sot, e wier amgaangen, eis Proposition de loi intensivst ze liesen. Et sinn dräi Säiten, wärend der zweeter elo ukomm sinn. Ech weess net. An der Tëschenzäit hunn awer gewësse Kummeren hir Avisen ofginn. De Conseil d'État huet säin Avis ofginn, schonn am Mäerz. An deen ass interessant. De Conseil d'État mécht u sech grosso modo legistesch Virschléi. Domadder hu mer och gerechent, datt mer, mir verfüge jo net iwwer enger Armada vu Juristen, wéi an enger Administratioun, a mir sinn dovun ausgaangen, datt héchstwahrscheinlech juristesch a legistesch Ännerunge kéinte virgeschloe ginn. Dat mécht de Conseil d'État och. A mir sinn der Meenung, datt een déi och séilt iwwerhuelen. Mir hunn domadder kee Problem. Dat verbessert déi ganz Saach. Wat d'Opportunité politique ugeet, do prononcéiert sech de Conseil d'État net. Dat heescht also, op jiddwer Fall seet en net, datt een esou e Gesetz net ka maachen. En seet duerno, et ass un de Législateur ze decidéieren, ob en dat wëllt maachen, notamment wat d'Liberté contractuelle ugeet, wou en d'Fro opwerft, soll een déi Limite, soll, inwiefern de Législateur soll doranner agräifen, mee de Conseil d'État seet, dat ass deem iwwerlooss. Also an eisen Aen e positiven Avis. Zweeten Avis, dee ganz positiv ass, dat ass dee vun der Chambre des Salariés, deen am Mee komm ass an deen och déi Proposition de loi begréisst an u sech grosso modo déi ähnlech, eng ähnlech Analys mécht wéi mir. D'Chambre des Salariés geet u sech nach méi wäit wéi mir a mécht Proposen. wéi mir déi Proposition de loi kéinte verbesseren, zum Beispill wat den Délai maximum ugeet, wou d'Garantie locative muss. Locataire zréckbezuelt ginn, wann de Locataire erëm erausgeet. D'Chambre des salariés schléit vir, datt een e Maximum vu zwee Méint misst hunn an all Kéiers, wann de Propriétaire dann a Verspéidung ass, datt et majoréiert gëtt ëm 10 Prozent all Mount. An datt och d'Zënse sollen dem Locataire iwwerdroe ginn. Dat heescht, ech hu mech bal geschummt, datt mer nach, datt d'Chambre des Salariés nach eendeiteg méi wäit geet wéi mir. Dorunner hätte mer nach kéinten denken. Mee mir wäerten op jiddwer Fall déi Propose vun der Chambre des Salariés och iwwerhuelen an an eiser Proposition de loi deemno integréieren. An och hoffen, datt mer duerno iergend eng Kéier an der Kommissioun esou wäit kommen, datt d'legislativ Prozedur weidergeet. Schlussendlech en drëtten Avis, bon, ech, mir géifen deen éischt als positiv bewäerten, dat ass dee vun der Chambre de Commerce. Mir bewäerten deen als positiv an deem Sënn, datt d'Chambre de Commerce dogéint ass. Dat heescht u sech, Par la négative gëtt d'Chambre de Commerce eis Recht. Si sinn natierlech, si hu Bedenke géint dës Proposition de loi. Allerdéngs muss een, mat klasseschen Argumenter, allerdéngs giff ech ze bedenke ginn, ech stelle mer d'Fro, inwiefern d'Chambre de Commerce nëmmen d'Agence, d'Interesse vun den Agencë vertrëtt an och net vläicht d'Interesse vu klenge Betriber vläicht vertrëtt, déi och Schwieregkeeten hu mat hire Loyer. Mee bon, dat ass. Net eis Affaire, dat muss d'Chambre de Commerce eben, si mussen dat selwer kucken, wéi si dat gesinn. Mee op jiddwer Fall si mir relativ frou, datt u sech schonn op jidd d'Chambre des Salariés an de Conseil d'État gring Luucht ginn, a méi wéi gring Luucht ginn, fir déi Proposition de loi. A mir waarden dann elo op d'Reaktioun vun der Regierung. Ech menge si sinn nach ee Joer am Amt. Mir versichen e bëssen ze hëllefen. Vue datt net vill do leeft um Niveau vum Logement a mir hoffen, datt den Här Hansen dann elo schnell wäert reagéieren. Voilà, dat war fir de klengen Update. An dann kann den.
Jo, da kënnen mer och do kucken op dee Volet, dat heescht d'Locatairen, an ob dat dann och en Deel vum Puzzle ka ginn oder net. mä datt mir fäerten, datt datt alles dat, wou de Stat géif intervenéieren an d'Promoteuren net géif gewäerde loossen, am Fong net Deel vun deem vun deem vun deem Puzzle ass. Mä mir hoffen awer drop, datt d'Realitéit vun de Leit dat déi ideologesch Bornéiertheet am Fong wäert konfrontéieren. Den anere Volet, op dee mer elo haaptsächlech och haut wëllen agoen, ass eben dee vun der vun enger öffentlecher Wunnengsbaugesellschaft, engem Wunnengsbauprogramm, dee haaptsächlech géif finanzéiert ginn aus dem Fonds de compensation, dat heescht de Reserven aus de Pensiounen, fir haaptsächlech zwou Saachen. Dat eent ass, méi Wunnengen ze bauen a virun allem méi am Beräich vun de, vum Locatif an awer och méi geziilt ze bauen, dat heescht do ze bauen, wou de Besoin ass a wou et och landesplaneresch Sënn mécht. An op där anerer Säit d'energetesch Sanéierung. Et ass nach ganz vill Potenzial zu Lëtzebuerg, fir dass eist Wunne manner Energie consomméiert. Et ass jo eng relativ Konsequent Reglementéierung elo do fir alles wat nei gebaut gëtt, awer et gëtt am Fong näischt Konsequentes an näischt wat eis do wierklech weiderbréngt, wann et drëm geet déi Wunnengen déi am Moment existéieren. De Fonds de compensation, dee besteet am Moment aus enger, dee kann op eng Reserv zeréckgräife vun 18 Milliarden Euro an déi, Reserve, déi ass ugeluecht zu 54 Prozent an Obligatiounen an zu 32,5 Prozent an Aktien. Dat heescht quasi exklusi, also et ass alles um Finanzmarché, wou sech dat do ofspillt. Just 5 Prozent vun deem ganzen Dëppe sinn am Immobiliemarché ugeluecht zu Lëtzebuerg. Dat heescht déi 800 Milliounen, déi dat ergëtt, Déi sinn dann awer just zu 50 Prozent mobiliséiert am Moment. Dat heescht, et sinn der zwar 800 Millioune reservéiert, et ginn der awer just 400 Milliounen am Moment investéiert, an dat net do, wou mer mengen, wou dat misst sinn, wou de Besoin vun der lokaler Bevëlkerung an der Landesplanung am gréissten ass, nämlech beim Wunnen, mee se sinn exklusiv a Büroen an a Commercen investéiert, ob dat elo um Kierchbierg ass oder. an anere Quartieren. Zum Fonds de compensation muss een och soen, datt et hei jo drëm geet, Suen dobäi erauszekréien. An am Fong geet et just do drëms. Mir hu jo schonn an der Vergaangenheet op Saachen opmierksam gemaach, wou wierklech blann Suen an egal wéi engen Aktien ugeluecht gi sinn, esouguer déi, déi géint international Konventioune verstoussen, wou et wierklech ëm militäresch Zwecker gaange sinn an esou weider an esou fort. D'Rendite muss eben 3,8 Prozent sinn, dat ass festgeluecht am Fonds de compensation an et si keng aner Kritären do, déi op Nohaltegkeet oder Klimaschutz giffe Rücksicht huelen. Am Sënn vun der Cohérence des politiques an enger transversaler Approche vun enger Regierungspolitik kritiséiere mär dat a maache mär dofir déi Virschléi, déi mer hei maache mam Service public de l'habitat, wéi mer déi Wunnengsbau, nei Wunnengsbaugesellschaft giffe nennen. Wat wären d'Aufgabe elo vun deem, vun deem Service public de l'habitat? Op där éischter Säit wär dat déi vun der Koordinatioun, dat heescht kucken, wou gëtt wéi Wunnenge gebraucht a wéi kréie mer dat hin mat all den Acteuren, déi um Terrain sinn, fir dat och ze realiséieren. Den zweete Volet ass dee vun der Conceptioun vun neie. urbanistesche Konzepter an Approchen. Dat feelt am Moment zu Lëtzebuerg. Et gëtt kee staatlechen Acteur, dee wierklech an deem Beräich nei Weeër probéiert ze goen. Et ginn immens vill privat Initiativen am Moment, mee déi hunn d'Mëttelen och net, ob dat elo bei intergenerationellem Wunnen ass, ob dat Wunnengskooperative sinn, do ginn et ganz. Moyene hu fir gréisser Projeten unzegoen, mä wann een do an enger Regioun, an enger Nordstad oder eng Kordall oder wou och ëmmer, iwwert d'Grenze vun de Gemengen ewech plangt, kann een och do aner Konditioune kréie bei Banke fir Préen, wat dann an de Mix vun der Finanzéierung giff eranfléissen. Jee no Projet gëtt och d'Finanzéierung ugeluecht, dat heescht, wéi eng Konditiounen et do ginn, fir deen, deen da schlussendlech baut. Dat gëtt da jee no Projet ausgehandelt. D'Zil ass schonn, déi dräi, well dat an deem Kader beweege mer eis, mär soe, mär wëllen déi 18 Milliarde vum Fonds de compensation do mobiliséieren, dann heescht dat och, dass mer eis an deem Kader bewegen an dass déi 3,8 Prozent Rendite fir de Fonds de compensation och agehale ginn. Mer ginn do elo net un d'Pensioune vun de Leit knabberen. Déi ginn agehalen an dat ass och absolut méiglech. an deem doten, an deem dote Beräich a mat deem Modell, wou mer ausgeschafft, wëll eben och staatlech Bäilage jo gemaach ginn, Subventiounen zu deem engen oder anere Projeten, dat heescht déi Gesellschaft, déi muss, déi kuckt e Mix ze kréie vu Projeten, déi souzesoen manner staatlech Hëllef kréien, an deene wou staatlech Hëllefe kréien. A ganz ouni aner Interventiounen kënnt déi Gesellschaft, giff se op d'mannst manner effikass schaffen. Nämlech misst een awer och kucken, am Moment besëtzt de Staat an d'Gemenge besëtzt net vill. Dat heescht, muss een awer kucken, wéi eng Instrumenter gëtt de Staat, allgemeng de Promoteurs publics, dat heescht och engem Fonds de logement, enger SNHBM, och de Gemengen, mee eben och där doter Wunnengsbaugesellschaft, fir fir eben Terrainen ze mobiliséieren an ze kafen an an eegen Hand ze kréien. Bon, wann dat doten alles bis leeft, da kënnt dat och mat de Joren dozou, dass do wierklech e Fonds de roulement entsteet, deen da mécht, datt déi Gesellschaft finanziell ausgestatt ass, organisatoresch ausgestatt ass an dat éischter un Impakt an un Envergure bäigewënnt, wéi datt do déi Ufanksproblemer, déi natierlech esou eng Gesellschaft wäert hunn, déi wäerten da net méi de Fall sinn. Den zweete Volet elo vun der energeetescher Sanéierung, do hu mer eis un engem Modell vun der vun der Picardie inspiréiert. Dat muss ech esou soen, well dat weist eben och, dass dat net en Hirngespinns ass, dat weist, dass dat an der Praxis funktionéiert. an datt et eben méiglech ass, wann de politesche Wëllen dozou do ass, am Géigesaz zu enger Klimabank, wou jo net nëmme mär dat kritiséiert hunn deemools, wéi déi gestëmmt ginn ass, mee och e Mouvement écologique, wou einfach just iwwer d'Finanzmarchéen gefuer gëtt, nämlech iwwer d'Banken, fir déi Préen do ze maachen. Kréiert een hei en Instrument, wat onofhängeg ass vun de Banken. Hei soll de ganze Prozess vun der energetescher Sanéierung, vun der Finanzéierung iwwert d'Expertis duerch eng Hand goen. Dat heescht, geet een net bei deen een Acteur fir emol eng éischt energetesch Analys gemaach ze kréie vu sengem Haus an dann dono sicht ee sech och, op sech alleng gestalten déi néideg Handwierker fir dat ze maachen an dann kuckt een iergendswéi seng Subsiden ze kréien. Bei deem heite Modell ass et esou, datt een de ganze Projet mat enger, mat engem Service an an de meeschte Fäll da mat enger Persoun an där, an deem Service public de l'habitat wäert vun A bis Z duerchféieren an d'Finanzéierung iwwert déi nämmlecht Leit ebe geet. Dat heescht, et stellt een de Projet mat deene Leit op an kuckt ee jee nodeem, wat dann den Potenzial ass, fir Energie anzespueren, och ze kucke wéi eng Finanzéierung een dann mécht. Den Prinzip ass deen, dass en d'Leit, déi dat maachen, herno dat zeréckbezuelen un Amortissement vun deene Suen, déi se léine bei där Gesellschaft, wat en se aspueren. Dat heescht u sech, ënnert dem Stréch ass hire Logement opgewäert, en ass méi, dat ass jo och eng Saach vu Confort, awer an engem méi isoléierten Haus ze wunnen, wou déi richteg Lëftung agebaut ass an esou weider an esou fort, wéi an engem, wou et zitt. An awer huet ee keng Méikäschten fir dee Méigewënn u Wunnqualitéit. déi een dann huet, an datt ee méi sécher ass als ëffentlech Hand, datt dee Projet och no de Krittären duerchgefouert ass, wéi et soll, wéi et sënnvoll ass fir een energetesch Sanéierung, wou eng ganz Rei Saachen nämlech schif kënne lafen. Deemno wéi een dat mécht, fault engem herno, entsteet Schimmel, fault engem d'Mauer zwëschent der Isolatioun an an der Grondmauer ewech an esou weider an esou fort. Voilà, dat ass elo am Résumé dat, wat an der energetescher Sanéierung d'Idee ass. Mir hunn do och un d'Locataire geduet. Dat heescht, do stellt sech déi Fro natierlech nach e bëssen anescht, wann de Proprietär seng Wunneng sanéiert, da kann dat nämlech no deem haitege Gesetz och dozou féieren, dass de Capital investi jo dann eropgeet an dass dann herno am Endeffekt de Locataire dat matfinanzéiert an d'Wunnengsbaugesellschaft finanzéiert dat och schonn, dat heescht de Proprietär ass dann duebele Gewënner, wann dat esou e Fall ass. Do hu mer einfach, dat gesitt Der och an der Dokumentatioun, déi mer Iech matginn hunn, do muss een einfach verschidde Konditiounen a Prinzippie festleeën, déi dann an deem Projet an enger Konventioun festgehale ginn, fir datt dat eeben net de Fall ass, dat heescht, datt och de Locataire en Virdeel dovunner huet, dass den, op jiddefalls keen Nodeel dovunner huet, dass de Proprietär esou eng Sanéierung mécht an dass elo net mat de staatleche Suen och elo do oder de Pensiounsreserven de Proprietär zousätzlech Suen do au bénéfice mécht. Voilà, dat ass am Fong de Grondmodell, dee mär eis ausgeduecht hunn an dee mär wëllen no vir bréngen. Wann dozou Froe sinn, da si mer gäre bereet, dodrop anzegooen.
Dir investéiert quasi an Investitiounsgéigestand, deen der dann gläichzäiteg wëllt d'Renditen dovun erofsetzen. Bah, d'Renditen, dass jo net, dass en d'Loyere mussen an d'Lut goen, fir dass déi Renditen do sinn. Dat ass de Fall, wann eng privat Hand dozwëschen ass, déi sech wëll beräicheren dorunner. An déi, mer hu jo leider Situatiounen hei zu Lëtzebuerg, wou, an dat ass scho wierklech pervers, wou Wunnengen eidel stinn, bewosst, um Belval zum Beispill, wou se kuerz virun der Fäerdegstellung sinn, also just d'Chargen an d'Dieren net agebaut sinn, an als Finanzproduit gehandelt ginn an déi Proprietären ebe wëssen, hei d'Wäertsteigerung déi ass déi an déi an en plus kréien ech nach eng Assurance déi do den Ausfall vun Akommes équilibréiert an dann an dann an 10, 15 Joer kann ech se da fir vill méi en héije Wäert verkafen als nei Wunneng, well se jo ni bewunnt ginn ass an dat ass jo net déi Logik déi hei néideg ass fir datt de Fonds de compensation op déi 3,8 Prozent kënn. Hei gi jo Loyere bezuelt Déi Loyere mussen net, déi sinn, déi kënne méi niddereg si wéi dat wat um Marché ass an awer kënnt een op déi 3,8 Prozent, wëll jo e Mix dran ass vun och staatlechen Ënnerstëtzungen. Dat hu mer jo och virgerechent bei de Gemengen. D'Gemengen, virun allem eng Gemeng wéi d'Stad Lëtzebuerg, déi Reserven huet, déi mol kee Prêt misst maachen, déi kinnt sozial Mietwunnenge bauen, An nach Suen dobäi maachen. Natierlech giff mär der soen, wann se da Suen dobäi mécht, an zu Esch ass et jo de Fall, d'Escher Gemeng mécht Suen mat hire soziale Mietwunnengen, an amplaz déi ze reinvestéieren an d'öffentlech Wunnengen, huelt se déi fir aner Budgetsposten. An do soe mär, an där doter Gesellschaft, Ass dat ausgeschloss? Dat heescht, do ginn all d'Suen, ob dat mat zum Deel staatlech subventionéierte Projete sinn oder einfach Projeten, déi guer net subventionéiert sinn, all d'Sue ginn erëm zeréckinvestéiert an do dee Roulement, deen eben entsteet no enger Uganksphas, an da kann een déi 3,8 Prozent do anhalen, souguer wann d'Valeur vun de Haiser selwer net eropgeet. Dat ass eist Zil natierlech, dass se net méi weider eropginn. Mee dat kritt een alleng mat deem Instrument wahrscheinlech leider net bewierkt zu Lëtzebuerg. Mee mär sinn awer net drop ugewisen, dass dat, dass et esou weidergeet wéi am Moment, fir dass deen dote Modell op jiddefalls ka funktionéieren. Bon, ee Volet, wou ech och elo net gesot hunn, dat ass natierlech duerch déi dote Vill méi staark Investitiounen a Richtung Energietransitioun, dat heescht manner Energie benotzen, reduzéiere mer och d'Ofhängegkeet vun de Locatairen, awer och vun de Proprietären, vu jidderengem dee wunnt, d'Ofhängegkeet vun den Energiepräisser. Dat heescht, eis all eenzel Leit an och eis Ekonomie gëtt vill méi resilient par rapport zu Energiepräisser. Woubäi mer bei der leschter Energiekris ass d'Allocation de solidarité eropgesat gi vum Premier Juncker deemools nach, fir dat opzefänken. Hei gi mer an eng Richtung, wou mer net après coup probéieren eppes opzefänken, mee mär maachen eis am Fong vill méi Als Land an fir d'Leit vill méi autonom vun deene Präisser.